Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Collier's Greek yogurt.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
United Colors of Benetton.
Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar.

Tem bellezza, qiegħed għalija, kumpanija tajba. Oh, xi trid iktar? Però sma, ħalli nagħmel ċajt, ma nafx tirrealizza xo taqbilx miegħi, waħda mill-isbaħ affarijiet ta' sqalija u li toqgħod iddur minn belt għall-oħra u tgawdi x-xenarju. Vera, ta' vera, vera. Il-medda tal-art vera sabiħa. Eh, fimni, dik il-ħaġa li m'għandniex Malta sewwa art. Għax kieku kieku mhux hekk kieku għandna naqra naqra iktar ikbar, kobor, Iku naħseb namlu ħafna. Mario, ma nafx kux veru jew le, pero għandu ħabib tiegħi minn ħal-qormi, għalli jien lil mhm. Mario niftakru żgħir kien ikun il-forn. Ma missirek ma kellux forn. Vera. Ah.
Missieri kellu forn, missieri kellu forn imma kont għadna ma twilitx jiena, sewa. Umbat, umbat kien neħħieħ, insomma, u baqa' jgħin lil ħuħ. It-tiju. L-tiju, it-tiju tiegħek. Eh, u vera kont kun hemm inti tfal. Ah, żgur, mela, mela.
Mhux kont tagħmel intihom daqqa tejtu hekk. Eh? Kont ngħinhom naqra, jitfal aġna, pereżempju, jinnaf indawwar l-aġina, daqqa tqatta l-ħobs hekk insomma. U ta' tfal li kont, kont naqra mbagħad meta jsir il-ħobs. Ah, mela, mela. Ma jtikx, ma jirnexxilekx intax Tant tifwuh il-ħobż li ma. Jien għalija waħda mill-aqwa ekliet hija ħobża Maltija tajba b'naqra biż-żejt. Hawnhekk ma jiċċajtawx laqqas, eh? Għal dik in-naqra brusketta bit-tadam tajjeb ta' eh, żgur. Ma jiċċajtawx laqqas.
Imbagħad eh, wara spiċċajt is-sixth form bħalt naħdem mill-ewwel mort eh, is-Super One, television dak iż-żmien. Baġġi One TV. Għax tajb li ngħidu li l-istorja tiegħek mal-istazzjon One bdiet qabel ma bdejt tidher qudiem il-kamera, kont minn wara l-kwinti. Żgur, kont technician jiena naħdem xogħol propja jgħidulu presentation officer, PO. Għal dawk li ma mhumiex mitħla tax-xandir, presentation officer, ix-xogħol tiegħu x'inhu eżatt? Mela, il-presentation officer huwa l-aħħar raġel ngħidulu aħna, jaħdem fil-master control room. Issa kull ħaġa li jaraw in-nies mid-dar fuq l-istazzjon partikolari ħa jgħaddih joħorġu jxandru il-PO. Ġifieri pratikament il-PO għandu l-aħħar sej. Iva, iva, l-aħħar deċiżjoni hija tiegħu. Hija l-qalb tal-istazzjon, ngħidulu. Minn fejn joħorġu reklami, programmi, aħbarijiet. Iva, kull studio li hemm ġol-istazzjon huwa imqabbad dirett mal-PO, sewwa,

Pero Mario, kieku ma konċattur li ma professjoni taħseb li għandek? Hmm. Jena, eh, jena xtaqt insir pilot. Xtaqt insir pilot. U għaliex joġbok pilot? Ma f'dem xtaqt intir, b'ximot. Xtaqt kun floli.
Filoli. Filoli, John, filoli.
Filoli. U liema professjoni żgur qatt ma tagħmel?
Accountant. Għaliex? Għaxxej, ma numri. Bezzaw kien numri.
Għalli għalli bħalissa.
Għaxxem bin numri. Isu accounts at Isu accounts at such imma. Pero isma ma nafxek kiex aħbar ħazina jew le għalik. Milux kien hemm stħarriġ madwar l-Ewropa fej ġalu l-nisa jivvotaw li huma l-iktar professjonijiet sexy. u l-professjoni ta' accountant kienet ivvutata mal-iktar ħames professjonijiet sexy, ġifieri top 5 accountant. Accountant?
X'fih sexy accountant? Lim taħseb kien il-number one, lim taħseb li kienet il-professjoni l-iktar ivvutata bħala sexy. Jien naf, jekk l-accountant ġi number 5, number one jisa diġi, xi kennies? Le,

il-frott, il-ħaxix, mhm. mill-aqwa. Iva, Jekk iva. tiġi fis-sajf, f'kull kantuniera, is-sibbejja tal-ħaxix mhm. bijaw dullieħ mill-itjeb, bettieħ mill-itjeb. Għawek marufin ħafna għallumi, ċitru. Proset.
Għazzebuċ għandu. Għazzebuċ u marufin u koll ħafna tadam. Il-post fejn ħammorru l-lum huwa post mustaċċun ta' tadam, għallaqek ma' ħabib tiegħi, ħajħodna fis-serra tiegħu ħa jurina t-tadam, ħa ntuh naqa' daqqa tgħid, u bħal dejjem nispiċċa nitlaq minn hemmhekk b'karozza mimlija affarijiet biex inkun nista' ngawdihom Malta mbagħad. Hemm nalla l-best l-abjad mela. Eżatt, tara kexxu sa narmawlek fardal. Hemm kif dan iġi żdik kommando. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami.

When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the time you felt loved and couldn't get enough of it, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint.
Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarqubċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify,

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.

Belt fix-Xlokk ta' Sqallija, famuża għat-tadam taċ-Ċirasa u għat-togħma ħelwa u partikolari tagħha. It-tadam ta' Pacchino huma rinomati u mfittxija ħafna għat-togħma u għall-kwalità eċċellenti tagħhom, u jagħmluhom parti sinifikanti mill-ekonomija lokali. Biex tasal Pacchino, trid issuq inqas minn 30 minuta minn Pozzallo, u matul iż-żjara tagħna f'Pacchino kellna l-pjaċir li niltaqgħu ma' Enzo, bidwi lokali. Enzo, tana mawra sabiħa fis-serer tiegħu fejn mhux biss jikkoltiva t-tadam iżda jipproduċi wkoll delikatezzi artiġġanali.
Ejja Mario, issa raħ suppost ħallaq. Ejva wej. Ma' Enzo.
Enzo, kif stai? Ciao, ciao.

iħalli lin-naħal jaħdmu sabiex ikunu jistgħu jikbru t-tadam. Enzo spjegalna l-importanza li fis-serer tiegħu tikber il-qara twila. Il-qara twila b'mod naturali jirnexxila trabbi fiha insett li mbagħad dan l-insett ikun jista' jinkumbatti insett ieħor li jagħmel ħafna ħsara lit-tadam. L-insett li jagħmel ħafna ħsara lit-tadam fi ftit ġranet litteralment jeqret serra sħiħa ta' dawn. Però b'mod naturali, il-qara twila bl-insett li jkollha ġo fiha jirnexxielha żżomm 'il bogħod l-insett il-ħażin li joqred it-tadam. Mario. Eh. Mario, ġarale. Għax huwa għajt fuq.
Għattaħalli ma tidirx. Għattaħalli ma tidirx. Ismani, nisbaħ ħaġa ma

Meno parole, più azione. Più azione, ċertu, si devi mangiare adesso. Issa daqsek paroli u iktar azzjoni. Aħna nishtuqilkom il-komplement tal weekend id-dajja, it-tajjeb li fadal minnu, minn ta' weekend li ġej. Ciao. Cheers, Mario. Cheers. Cheers,

Prime Time jirringrazzja lil
Virtu Ferries, go for it!
Esprit
United Colors of Benetton.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.